Helo Nathan. Helo Paul.
Wel, da ni trwad i trydydd rownd Cwpan Cymru. Um, sut ydych chi'n teimlo'r gêm heddiw wedi mynd, lle? Um, dim yn gret, fath o tîm, dwi'n meddwl. Um, dwi'n meddwl efo tîm oedden ni'n mynd nabod yn dod i'r ofal, um, maen nhw wedi eistedd nôl o'r pan oedd y pan gem gychwyn, oedd hi'n mynd i fod yn anodd i ni trio chwarae ffordd ni chwarae fel arfer, felly um, chael nhw'n ei o'n anodd iddyn nhw'n Oedden nhw'n chwarae defence, oedden nhw'n reit compact a midfield, felly oedd hynna'n neud iddyn ni um, fforsio passes, which oedd yn obviously yn cael ei cael awr, which oedd bach yn frustrating, ond um, y munud yn oeddwn ni dechrau setlo a chwarae passes mwy fyr, to, uh, passes 5, 10 yards, a switch o ple, dyma lot o gynnau gatho ni um, dod fewn i'r gêm, lle nath, um, nath Joe Williams setio un yn dechrau trwy bildio un ochr, switch o ple, mynd lawr lein,

yn gêm lig ni lle mae lle mae timau yn dod reit yn gwynebau ni lle dan ni'n chwarae pasys o gwmpas nhw sa'r pasys wedi mynd wedi ffindio du yn lle heddiw oedden nhw yn oedden nhw'n gael eu cael eu cael lawr achos oedden nhw'n jyst yn aros yn y yn y banc o bedwar yn y defence ac pump yn midfield ond um, na dych chi'n off Cynarfon Town ydy ni un o un o clybiau mwyaf yn Cymru felly um, dych chi'n O na ddim byd ond yym ond curo gem o'n i'n gorfod neud heddiw a dyna rôl nesa. Na fo, a pwy sa chdi'n licio yn y rôl nesa a fysa chdi'n licio gem oddi gatra ta gartra achos dan ni yn chwara dda oddi gatra hefyd ydan? Yndan dan ni yn chwara dda oddi gatra ond dwi'n meddwl efo sud ddath petha flwyddyn dwytha dwi'n meddwl sa we- sa well genna fi ga'l yym ga'l gem adra ac yym dych dych chi'n gwbod su ma sgorio licio yym gems yn fama'n fyw felly os gawn ni rywun o'r Welsh Prem adra dwi'n meddwl Ti'n mynd reit confident, dim ots pwy dan ni'n gael. A wyt ti'n dechrau teimlo fatha oeddach chdi flwyddyn dwytha, ma' na wbath yn digwydd yn y cwpan ma eto? Yndw, dw- fatha ma Iwan di bod yn deud ers dechrau season t'o' m- mae'n teimlo fatha ma' rwbath sbeshal yn y sgwad ma felly yym ch'o' dim jyst yn y Welsh Cup ond yn y League hefyd dwi'n meddwl dan ni yn dan ni wedi dechra clicio wan felly yym fatha o'n i'n deud Pwy bynnag gawn ni nhw nesa dwi'n meddwl fydden ni'n um, ffansio nhw yna. Reit, a oedd i ffwrdd o'r Cwpan Cymru wan, beth yn ôl i'r cyngrair wrsos nesa, gem o'r yn Airbus, ti'n edrych mlaen i hwnna? Ynddo, edrych ymlaen, um, dwi'n meddwl, dwi'n mynd i Airbus, maen nhw'n do, clwb o Australia, maen nhw'n blwyddyn dwytha, ac um, mae'r facilities yna fel o 3G, ond um, Gynnon ni footballers da sy'n um, sy'n gallu pasio pêl a symud yn dda, felly um, dwi'n meddwl eitha 3G siwtio ni fatha nathon ni yn Llandudno dechrau tymor yn y World Cup. Felly um, do, edrych ymlaen a gobeithio gawn ni 3 pwynt i extendio lead yn y top. Na fo, a wedyn be fydd, be fydd y training uh, wrth yma, nos fawth? Um, ia, treinio um, dwywaith wrth yma, dwi'n meddwl, yeah. um, nos fawth a nos iau, so ni dwi'n siŵr bod ni'n gweithio'n galad wrth yma. i wneud yn siŵr da ni'n switched on a gwybod beth ni'n wneud i chwarae Ten Purpose wythnos nesa. Dwi'm yn gofyn chdi fel arall de, ond be di'r, sut mae'r training yn mynd, be dach chi'n wneud nos Sulwch, nos Iau lly? Yr un peth dio ta un? Na, mae ma, ma dim off, jyst gael yr ogia um, i fewn at ei gilydd, mynd bach o ffyn, um, just small sided games, possession a wedyn dydd iau, mae dydd iau yn mwy ffocws wedyn am y gêm di Sadwn, felly fatha mi Iwan yn neud um, i homework ar teams, da ni'n mynd dros gwahanol formations a mynd dros set pieces a ballu, felly um, ia, dim awth bach o ffyn a small side games a dydd iau, ffocwsio mwy am y gem o flaen y dysadwn. Na fo, a pwy gath Colin, ia, Colin y Caneri, ia? Yeah. Pwy gath oedd yw? Uh, Mond un sy'n gallu gael ei, dwi'n meddwl, Ryan Williams, ia. O, pam Ryan yn gael ei ddod llinell? Dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, oedd chwarae i Beriws ac yn half, oedd chwarae streaker nhw drwy al gol, da, felly, um,